Ndoda kumbokubvunzawo mubvunzo kuti ndikakuti ndipe list rine hunhu hwakaipa hwausingafaniri kutevedzera unonipa list rine hunhu hwakaita sei nekuti vakawanda vanowanzopa list rehunhu huri obvious hwakafanana neumbavha kutuka kuponda kuuraya nekuroya Asi ukacherechedza palist randinoda kukupa nhasi, hunhu hwandichataura nezvawo hausi nyore kucherechedza, asi vakawanda vanohuita ende vanohutevedzera. Saka ndapota usaita hunhu ihwohwo nekuti hwakaipa. Haukanganise vamwe vanhu. Ukazviita haukanganise vamwe vanhu, asi hunokanganisa iwewe pachako. Number one, kuva munhu anoappreciata kunaka kwevabereki kana vasisipo. vabereki vazofa ndo paunotanga kuva appreciator ndo paunotanga kuona kunaka kwavo ndo paunotanga kutaura zvakawanda nezvavo kana vabereki vako vasisipo ndozviziva kuti hapasina zvekuita hazvichagadzirisiki asi kana uine vabereki vapenyu nhasi iye uri munhu ane pfungwa dzakakwana watoziva zvekuita nekuti hunhu hwandataura nezvawo hauna kunaka ende iwewe usaita izvozvo zvekuda kuzoappreciata vabereki kana vasisipo kana vafa number two kuva munhu anoda kuzochinja kana arasikirwa nezvinhu zvese munhu asikagoni kukurumidza kucherechedza dambudziko richiri kutanga after zvese zvaparara wapinda musituation isingachagadzirisike ndopaunoda kuzotanga kuchinja relationship yakaipa unoishingirira waa pasituation paunozoti pacho ii hazvichaiti ngatichirambana panenge pasingachaiti riri bhizinesi unorisiya richidonha kutanga richidonha kusvika pazero uri murume unohiwa mari imba yoparara wosara usina kana chinhu zvekusacherechedza wozopepuka waa pazero zvinoitwa nemunhu asina magoals mulife asina checklist rekutarisa kwaari kubva nekwaari kuenda nekuti ukava nemagoals ukava nezvinangwa uine checklist uchakurumidza kuona pauri kurasika wozvidzora asi ukangova munhu anongorarama upenyu hwai zvachero anongoita zvinhu randomly zviri easy ende kakawanda kacho zviri easy kuti uzopepuka wamusetuation isingagadzirisike ende isingadzoreki Iva nezvinangwa muupenyu, uye nguva nenguva ongorora kuti uri kurarama maererano nezvinangwa zvako here. Number 3 kuva munhu anongomira achingotarisa vamwe vachibuilda life yavo iwe wakangotarisa chaunogona kungotaura nezvevanhu vari kuzvivakira upenyu hwako ezifi unogara munyika yako wega vanhu vari kumhanya mhanya vari kumisikidza vari kubatanidza kuti mangwana upenyu hwavo hunge huri nani asi iwewo chaunoita kungotarisa as if pane chimwe chinhu chauri kutarisira chichauya kuzokusimudza mangwana ziva kuti hausi kurarama munyika yako wega ende hapana ari kuya kuzokusimudza paari kumhanyamhanya vamwe mhanyamhanyawo shandisa mukana hapana mukana womunhu munhu ndiye anotsvaga mukana Hauna kuya panyika kuzowokera nekukomenda kubudirira kwevamwe vanhu. Iwewe itawo something neupenyu hwako. Number 4 handisi kuda kuti vhidhiyo ino irebese. Number 4 kuva munhu wokuti vanhu vanorememba zita rako asi hapana munhu anombokusuwa. Vanhu havamboitiwo chishuwo newe. Vanoziva kuti kuna nhingi ari kwakati kana kuti ari kuraramira kwakati. Asi kumbokushuwawo so. Hauna hunhu hwekuti vanhu vanokusuwa. Vanombosuwirawo kuva newe. Vanombosuwirawo kunzwa inzwi rako. Itawo something chakanaka chinoita kuti vanhu vambokushuwawo, vambokufungawo, vambosuwawo kuva newe. Usava munhu anongorarama zvekuti ukanzi nhasi wakuchinjwa nyika wakuenda kunoraramira kunyika iri kure hauchadzoki hapana kana anomborwadziwa ende hapana kana anombodemba izvozvo hazvina kunaka uye chekupedzisira as a bonus trip chekukutenda nekuterera vhidhiyo inoyi kusvika pekupedzisira make sure kuti zvauri kuita nhasi unogutsikana nazvo uye hauzodembi nazvo mangwana zvekuzodemba 5 10 years to come kuti dai ndakaita zvakati hei ndakarasikirwa nemukana wakati make sure kuti zvese zvauri kuita nhasi unogutsikana nazvo kuti ndizvo chaizvo chaizvo and makore anotevera hauzodembi nezvinhu zvauri kuita ita zvinhu zvinoita kuti ukazozofunga makore anotevera unodada nezvinhu zvauri kuita nhasi kwete kunotanga kudemba kuti dai ndakadai so ndakazowesta makore angu ndakazowesta youth yangu ndakazowesta umhandara ndakazowesta nguva yangu yeujaya ndakazowesta prime age yangu make sure zvauri kuita nhasi makore anotevera hauzodembe ndokutendai nekuteverera